Issibu kullumkien, fil-kċina, fil-kamra tal-banju, f'tas-sodda, fil-ġnien. Issibu wkoll f'uffiċċju jew fabbrika, u anke f'razzett. L-ilma issibu kull fejn tkun. Iżda qatt waqaft toħsib dwaru? Hu faċilment disponibbli, tiftaħ vit u joħroġ. Mhux ta' b'xejn sirna neħduh for granted, imma rridu, bil-fatti, nibdew nagħtu każ kif nużawh. Mod aktar sostenibbli, bidliet żgħar fir-rutina tagħna ta' kuljum jistgħu jagħmlu differenzi kbar għalina lkoll. Pereżempju, wara ġurnata twila, żgur li m'hemm xejn aħjar milli tqatta' kwarta fix-shower bl-ilma nieżel fuqek, dawk 120 litru ilma dritt għal ġo d-drain. Minflok, ħu shower ta' malajr, ħames minuti kollox, u b'hekk tuża 40 litru biss. X'differenza hux? Barra minn hekk, ikollok aktar ħin għalik biex tagħmel xi ħaġa oħra li tagħtik gost. Bidliet żgħar oħra li tista' tagħmel, Meta taħsel idejk, snienek jew tqaxxar il-leħja, ħu ħsieb agħlaq il-vit sakemm togħrok jew tqaxxar, u iftħu biss biex tlaħlaħ. L-istess meta taħsel il-platti, tħallix l-ilma nieżel iżda imla s-sink b'ilma bis-sapun u ieħor b'ilma nadif għat-tlaħliħ. Xarrab, għorok, aħsel u laħlaħ. Lest! U jekk trid tkun verament effiċjenti fl-użu tal-ilma, investi f'dishwasher. Kont taf li dishwasher modern jaħli inqas ilma milli meta taħsel bl-idejn? U ngħiduha kif inhi, tiffranka x-xogħol ukoll. Lura l-kamra tal-banju, flushing li jillikja jista' jaħli sa 900 litru ilma kuljum. Kun żgur li tiċċekkja li m'għandekx ilik. Kif tiċċekkja? Faċli! Qabel torqod, aqra n-numru fuq il-water meter. Agħmel l-istess eżatt kif tqum. Jekk in-numri ma jaqblux, mela għandek leak. Ara li ssewwiha minnufih. Ftakar, flushing jillikja 900 litru kuljum. U bilħaqq, ladarba qed nitkellmu dwar il-flushing, il-flushing tiegħek għandu dual flush? Dual flush tiffranka ma' 30 litru ilma kuljum! Jekk m'għandekx, poġġi fil-flushing apparat li jiffranka l-ilma sabiex kull darba li tifflaxxja, taħli anqas. Qed tara? Bidliet żgħar u b'ebda investiment enormi, iżda ffrankar kbir għar-riżorsi tal-ilma tagħna. Mill-banda l-oħra, jekk qed tinvesti f'kamra tal-banju ġdida, ħu ħsieb li tinvesti f'viti u doċċa effiċjenti fl-użu tal-ilma. Dawn jużaw l-arja sabiex jaħlu anqas ilma mingħajr ma titnaqqas il-pressjoni tal-ilma. U ftakar, il-flushing Buell Flush! Ejja nagħtu ħarsa fil-ġnien. Saqq il-pjanti tiegħek filgħodu kmieni jew filgħaxija meta l-arja u l-ħamrija jkunu friski. B'hekk, l-ilma jevapora inqas u aktar ilma jasal fl-għeruq tal-pjanti tiegħek u fil-fatt, ikollok bżonn tuża anqas ilma. Tista' anki tuża ilma tal-kċina biex issaqq il-pjanti tiegħek. Meta tgħalli l-ħaxix, ħalli dak l-ilma jibred u saqqi bih. Dak l-ilma fih ħafna nutrijenti. Qed tara? Bidliet żgħar u ftit tal-ħsieb kull darba li tuża l-ilma jwassal biex ilkoll flimkien niffrankaw bil-kbir. Tajjeb għalik u tajjeb għall-pajjiż. L-ilma, ibda minn hekk. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.